ویلکم بیک سنگت صبح صبح دا ٹائم تے پیارا پیارا سورج نکلا ہے تے بھرا تھوڑا

تے زندگی بخیر رہسو نال نال فریش تھینے فریش تھی کے ملدے آں تہاکوں پیارے جئے ولاگ دے وچ ول جئیں جئیں ناشتہ کرنے آؤ جی بسم اللہ نہ تاں ولا اساں کریسوں کلے کلے تے باقی خوبصورت جئے ولاگ پاک ولیج لائف دے پیارے پیارے نظارے جوائن کریسو آندے آئے سورج دی خوشی دے وچ کیونکہ ڈو ولاگ سارے ترے ولاگ بغیر سورج دو گزر گئین تے ہن اللہ پاروں خیر سورج نکل اے پیارا تھی اے۔

تے گھرو باہر آیا سے تے مجاہد صاحب ہی چلے گئے تے رہ گئے پیچھے ہن اساں کلے آ السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو ساڈے سارے یار دوست احباب تندرست ہو سن فٹ فاٹ ہو سن اج دا ماشاءاللہ خوبصورت جے ویلاگ کر کے دے شروع ایکو جلدی جلدی مارو لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھڑے سو ہر آون والی نوٹیفیکیشن تاکو مل سکے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے کیونکہ سورج نکل آیا سورج نکلن دی نال نال ہی ماحول وی آئی پی تھی گئے تے چلدیاں باہر چل کے تاکوں ماحول ڈکھے سو اپنا پیارا جیاں سارے اپنے پیارے پیارے نظارے سرائیکی کلچر دے ماحول وی آئی پی۔ سنگت خوبصورت جے دنیا دے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظاریاں دے نال نال آ گئے سے واپسا ولا ولا گھم گھماٹ کر کر کر کے اپاں آ گئے سے اپنے خوبصورت جے ڈرنک کارنر تے سلیم کھوکھے آلا۔ اے سائیڈ تو ساڑی لاری کھڑی ہے لاری پہ ویندی ہے اپنے شہر مولتان جڑے مولتان والے بہ جان اوہی دی کانڈے تھی ویندے ویندے تھی سنی تھو سڑے گاؤں تو تے باقی ماشاءاللہ آ گئے اسے باہر اپنے کیبن تے رونق میلہ لگا پہ خوبصورت جا ماحول تے سورج دی میں نا تھوڑی جے کرن نکلی آئی تے لیول دار موسم بن گیا ہے تے اساں ماشاءاللہ اپݨے کیبن تے پہنچ آئے ہاسے تہاکوں ݙیکھیسوں پیارے پیارے ماحول تے ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظارے نال جڑے راہسو سیٹ بیلٹ لا کے تے پیارا پیارا محبتاں بھرا کمنٹ کریندے ہاسو ساڈے نال نال راہسو تے تہاکوں اساں میں سرائیکی لائف تے سرائیکی نظارے ݙیکھیسوں راندے پیچھے ڈو ویلاگاں دی نسبت تو بہتر ہے کہ اس دفعہ فوک سموک بہوں گھٹ ہے فوک بھی آکھ سکدے وے سموک بھی آکھ سکدے وے ساڈے سرائیکی دا لفظ ہے دھند دھند ساڈے گاؤں وچ نہ بہوں زیادہ گھٹ ہے اس دفعہ خاص طور تے دیدے پے وے نا تے پچھلے جڑے سارے ڈو ولاگ اساں اپلوڈ کیتے ہیں تے اوندے وچ نہ دھند بہوں زیادہ ہے تے اج ماشاءاللہ دھند بہوں سلو ہے تے باقی اللہ پاک خیر کرے سی اللہ پاک تندرستیاں دیون ہر مسلمان کو دیس پردیس والے کو سارے کو پیار بھرا محبت بھرا سارے طرف سلام تھی گیا تے دوجی دفعہ سلام کر چھوڑے تے باقی میں جڑے رہسو نال نال محبت دیسو اپنے پیارے پیارے سریکی ولاگ دے برا سپیشل پرسن سلیم کھوکھے آلے نو بزرگ ہوری ویندے پین تے کوئی علم نی کدھے ویندے پین چلو جی خیر ہووے جڈے ویندے پین ہسدے راون تے مسکراندے راون۔